Pe ojuka wek aniang wod pa ryemo, pe ojuka, pe ngat mo oyela, pe ngat mo ojuka, pe ngat mo ojuka wek aniang wod pa ryemo. Wod pa ryemo, winya maber, in wana kwedi nga ma obedo ka deno cente ki bot lawote? An wa yam pud pe adeno cente ki bot in. Ento in i cingi ma isaini i buk me lon bota kato tyen adek. An aye abedo ka gwoko wun kacel ki dakoni eni ma iye oleng lapir tiri enoni ma ilwongo ni min Nikol-li ma iye oleng ma wiye opong ki ming keken-ni. An aye abedo ka gwokowu. Ibedo icayi nining ciling madwong ada ma adada madwong wa dakoni min Nikol moko caden ma en bene oketo caden i bukka atwero kelone wa i cawa-ni I atwero providing evidence. Icayi nining buk me loan? ki bot an i di ki di ki di bos me gutim iwot i otta ka igamo lon ciling adi i nino me acel wacito i otwa i otta wa ki lutim lutim owaco ni itye ka myero deno ciling kong ma acel wa itye ka myero deno ciling tiri million keken Ma wadonyo i otta, acito ite kitanda, aywayo cente ki ite kitanda aketo cente pi naka aketo cente in a simple place aywayo cente ma tye i bok i bok ci acako i kare ma otimo neno bandol of cente wai wuluu wiye obale ni wuluu Daniel coka. in itye ki cen i kare madwong kuman, in ma ibedo ata ata ni kara itye ki cen madwong kuman nongo pe atwero byaka ni itye ki twon ciling kuman dong gin atye pe abi pe abigamo milion a milion adek in omera pe abigamo milion adek madam ma tye Maria adyero en aye dakona Mary adyero en aye dakona i otwa en aye bedo managing produce store ma mega ipece Dano madwong i pece ka atye moko loko caden ongona dano adi dano madwong adada gugamo wa ciling me lon ki bot wa politician gugamo wa mukene me campaign pingo tim tye ka loko lok goba wutim awaci ni ciling mo ma dong abitwero miyi mapat ki milion adek pe wa caining alip wa caining citi milion i caining ki otta idok kwede. i ot ma mega i pege cok ki leba lain aya enoni waringo ki mutoka wadugu odugu wa ki dano mukene ki luwotgi luwoti i mutoka ni ciling doki mito ciling mukene imito yubu co dok ideno ciling mukene milion abic pi dong ciling eni keken dong tek ma dong cene otimo akimileting bot tye i milion aboro ki wiye pe dong iye miyo ciling mo keken acito bot Atubu James, Atubu James onongo tye Regional CID me Gulu ma weni omero macalo otim dong ateme kwer dong pe ye culo cilinga Atubu ogoni cim. iwaco ni in ibino wakubo nikweyo ki James Asubu i opic pa James Asubu i cps me gulu pe imito ki bino i nge kenyo acito anongo in i for you restaurant kome imyelo amyela i town aye abino ki police. Icikke ni i ngeye doki amiyi cabit adi, cabit acel nongo inongo ocente, pe inongo ciling matwal, pe ikelo. I ngeye dok James Asubu omiyo dong lakidi, omiyo lakidi, lakidi dano weng ngeyo. Onongo tye calo operative ma tiyo ki polic dok bene mako dano. Waa wa ki lakidi wacito boti i yweka pa kaka. Peke ineno lakiri riri tam kome ocako myel onongo ywaka pa kaka pud iyabo ayaba. Kome ocako myel iringo ibang bot dano calo Gavin Lapoti ituko ki ciling ma bedo alip acel acel acel ni wek kinen ni dit ki lewic. Iwaco ni kitimi kica ki wek kong in icul ciling adi alip miya adek. iculo cel alip miya adek kenyo mo dong mapat ki ciling in ipekke dok inge ma kitye ka yubo birthday show ma megi igamo dok ciling another ten million me yubo birthday show ni i Kitgum ki i Gulu i Gulu wayubo i Alobo an aye acito bot to kwiny ka acito aculo venue ka tye wa i lok goba ngona Golole angona an aye acito aculo venue inge dok wacito waculo venue Kitgum ca

pa ambacida mwaka marino ma obedo ambacida i Canada kare madwong genge tye i pec-ci. Ka tye wa i lok goba dako pa marino abola pud tye ma kwo wa i caa-ni an aye onongo atye pacinal driver ma meg pacinal driver pa ambacida marino abola ocito kwede Kampala genge ma tye Kampala weng an aye adwoyo. I ngeye ma dong i kare eno later ma marino abole oto kimiyo mutoka UAP bot nyare ki motoka macol-li kimiyo bot nyare nyare onongo bedo i pece ca bene bedo gine bedo i layiri i yo ma cito lacan kwitte ca nya pa bole tye ka winya bene she is one of my follower winyo. Motoka eni ywe piini ka eni ma abedo ka ngwec kiti nyo apa abola aye okonyo omiyo ka eni ni okony yub me birthday party after two weeks me birthday party kidwoko motoka ni cen bot nyo pa abola mutoka mene ma in iwilo iweko imiyo bot an, an abedo ki motoka i kulu pick up awilo ki i pol. Abedo ki mot ka adhi i gulu angwen mapapat ma mega. Pe atiyo ki nying dano kwede ma megi ma ka lapolitician moni ogomi ki mutoka moni dong icako iwaco ni in iwilo mutoka, in ipenyo wel mutoka i bon awene? Ipenyo awene? Motoka eno ma in itye ka wacone ni eno ma pud pe cok-ki, motoka eni Beatrice anywar aye omini wek gwomo dog dano ki nyweno wi lok dano ki lok goba. Wa i state house wa ciling mukene wek giculi Beatrice anywar gikiti nek ki lara aye gucung ah gini mo pe ni in igwoko an, in igwoko ngat mo i gangi otim ka wa lutinoni in pe igwoko i gangi gwoko Joshua angai. Gwoko lutinoni kiken ngai pe igwoko i gangi ci dok in icako gwoko an nining ma an pe latinni-ni? Ngat ma tye ki dakoni in igwoko i gangi ma wun wubedo ite tang enoni ci lingweng wukwo kwede ki den in macalo boc mege itye malaya ma laco itimo malaya bot mon woko. Ka ibino ki dakoni i ot winya maber itimo malayi bot mon woko icwalo cal nyimi nyo wek awac leb acwali atir icwalo cal cwinyi woko ka itimo malaya ka inongo ciling me pito dakoni ki latinni but an dano ma atiyo atimo transport business.

Nga ma pe ngeyo produce store na i peci? Politicians adi ma ogamo ciling me loan ki bota? Dano adi, lubiacara adi ma gugamo ciling nyo gigamo loan ki bota me adena? I buk ki mo wa yam ma an adeno cente ki bota itye otim ma pat ki in aye ideno cene ki bota? In wa yam in ibedo ka deno cene ki bota wa yam pe tye nino mo acel ma Daniel Sokka odeno cene ki boti? Mada mar Maria adyero moko cadenne. Peka itye wa i lok goba. In ko igwoko ngat mo i otti, ento in otim in two tye i wii. An wora pe otiyo mony ba. Wora pe otiyo mony, dok ceng pe gangwa. Ka cena mo tye ka tic kedi, cwal atyena wek kici yubo. Ka yubone ogwayo ju labongo ci dong idealing kede, in pe itwero piro an ki gin mo. Gin mo ma acamo peke, ento in aye icamo cilinga. Ciling ma mega ogwoko dano i gangi, ento an pe tye ceni mo ma i nino mo ogwoko dano ganga wek ming. cwal bwoloni cen, cwal ababani cen. Yoni pong kare pol kare pong ki accident pien jamini weng inongo i yo me kwo, i yo me aram, koko i komi dwong ata. Dano ma icamo cente me nyomgi, dano ma inongo igamo cilingi gubugubu ki ngo, yoni weng tye ki aram ki lam. Daniel coka iwinyo ngat mo i nino mo tye ka lok ki nyinge ni odeno cenene mo pe oculo? Tye. Ento man in ciling nyom pa dano ma pe igoyo wa wegi kato miya aryo, dwong ata, millions of shillings. Ma itye i yweko pa kaka, yweko pa kaka. mon ki lutino anyira acholi ma gitye i Canada, America, Australia gin aye gubedo ka miyo ciling enoni oweko yweka pa kaka o running lamego acel tye i Canada nyo myero alwong wa nyinge ento pi woro ma atye kwede i kome pe abilwongo nyinge acel tye i Australia. Ki lamego acel wat pa Katherine lamwaka bene ibedo abuto kedgi i dodo kacel ki Katherine lamwaka. Onongo pol kare maro bedo kedgi eno i Pier A2. Laminne en aye tye won Pier A2. Gin aye gukonyi in jamini weng kibedo ka labo canni alaba, itiyo kwene ce ma igamo mucara. Tic mo mapat in wutim ma ingeyo dok mapat ki wer tye? Your source of income ni ma tye en aye wer keken ci wutum pe tye calo dano in soka gi koni itimo tic cing cito iyubo kompiuta nyo cito itimo installation ka mo peke in gin mo mapat ki wer pe ento weko lok me bino woko pe iye pien ingeyo ni talent ni tye wer keken ka ibino woko talent ni obigik kenyo. Funds ma megi peke woko. Ngec mo ma in itye kede peke, ticing mo ma ikwano peke, ngec mo mapat peke, wa coc pe ngeyo, wa sentences pe coyo 200 words without mistake, even 50 words. I YouTube ini kong inino mo icoyo acoya kong. Coc pe ingeyo wa post eni Facebook page, Facebook ma mwani. coyo coc letters gine lain angwen pe ibicoyo Daniel Soka ma iwaco ni dogi kato i kome-ni en aye managing Facebook-ki en aye coyo coc weng gin ma iloko weng en aye omyero editing ka oco en aye omyero otim addressing ni lok kuman lok kuman in gin mo tye i wii kenyo. Wer madwong adada ma igoping ki bot dano onyo ma ikwalo otyeno ki bot dano onyo mukene ma iwilo awila pa dano ka dong in iwero dwong ata in ibang wi Acholi ma ming ma pe gingeyo in ya boss me in laming labanga cata konyi mo peke gini mo peke loki mo ma tego lawiny pa ngat mo peke. Ka onongo ni in dano maryek ada onyo talent konyi wa yam ni talent ni pe okonyi gin ngo ka wa lutino ni peculo ari nino iloko kare nino acel aryo angec pe aneno pud aneno kombeddi ni iloko ki nge alok ming accident inongo kidi inongo accident cok makato tyen abicel loko. cen ma lubo kori, ciran ma lubo kori, kwalo cente pa dano, aram ma tye i lobo kori, ento aram meno obicwali i bur. Dano ma kok i komi pi cente gidwong ata. Iwinyo ni en mo Daniel Coka, ngat mo tye kok i kome ni ocamo cente pa ngat mo aram? Atiya atiya. Man en in cente weni ni imito imed ki kwo, imedde ki kwalo dano. Ka ineno lutim tye ka dinge i kom ngat moni, nongo ngat meno tye ki cente. Ka dong okwalo oko, onyo dong ogamo cente ki bote, cako wene ki kom ngat eni. Cako yeto ngat eni ni ngat eni rac. Ento ma nongo pud gamo cente bot ngat eni, boro ngat eni abora keken. Calli tye, amako i nyim otti, aruko otok ma kicoyo i nyime ni vip. I nino enoni pwodi wan kit madamma wabino ka neno in wabino wa ki buk me gine ideno dok ciling mukene wamin nikol lino ma iye oleng lapiny tirini dako ma pe okwano en aye awer dako ma pe okwano aye bedo ki otim-lla min Jocwa-gi ineno okwano ye bedo kedi? oweke wigi eko pe i Middle East, min Joshua pe i Middle East wa i cawani, dako pa lawer madit kit ma ilwonge kwede-ni onongo myero obedi ka tiyo tic gwici i Middle East i Dubai. Mono adi awinyo iloko lok ming ni an apenyo ni in iculla onyo inyom ma dako? Ka in wa yam otim in boss mego otim pud pe iculo luk pa nya pa ngat mo keken ci doki in icako culo luk pa dako onyo in icako nyomo dako bot an nining? Tuk iwinyo ni lok apoya ri ni lok abab dano ma niang ma giwinyo lok kene tuk iwaci in lapoya. Laboya first class en aye in otim boss me in nya pa ngat mo ma in iculo wa lukke peke nya pa revuran en aye min Joshua gi wa lukke pe iculo wa obalo kwane pe iculo kijali paka dako ni got frustrated ki cwer cwiny oa ocito i middle east wa i caa ni tye i Dubai. ni lutino ni kulu ba atim iyac kede ca ki ciling ma inongo ki bot NRM ni atim onongo lakwan bedo i hostel ga eva yeng ajulu gi latin kwan me kiambogo ibalo wiye iyac kede atim lami wa icani pud tye ka lami an pe ange atim. Atimo myero to ki nywal i o i kare me campaign ni i o in aye kun imiyo gi ic bote aci in iculo luluk pa aci wa mo kun ibedo ka kwalo aci pien aci tye ki cene me bao ibedo ka dinge inget aci ikwalo ciling pa aci madwong ata aci ocwali i police ki di dadi soka ni pe aye ocung aci ocwalo in i buc i police ki di pi lok acene ne. Ya angwinyi bot acholi ma pe ngeyi, in lakwor, in ywa i kon man, otim in ywa i kon man, cente pa lajol, lajol James me Australia ciling ae madwong ata millions of shillings pe iculo, ikonyo i nge ne mof kaka dit loyo patti, igamo over 27 million ki bot Santa me Canada. Wukon i tyene ni kacel wun kit Jems lajol, idwoko bwa caa-ni, igamo ciling mukene ki bot Isaac Newton ojok ma tye i UK. Kwo, in lakwo, yoni mo ma tiyo peke, kombeddi in itye woko coming to two years, itiyo tic ngo?

Ento onongo aa ki i dog tic. I am an operator. Ka itye ka operating macin iruko gambut, yaa lakwia piny. An pe abedo abeda. Tic cing ma atiyo dwong ata. Pa mitta keken ki nga keken anyuto yap pa yo kene, ngecca ki cilla. kit atiyo kede kom macin yapa yo kene kit acito i lobo kwene in dong ti kwona piny pe diya pien atiyo ki op loda ki greda ki wil loda maber a operating crane maber adada Road construction company mo keken gama, farm mo keken gama pien tractor apuru acres makato apar aryo in a day ki tractor ingeyo acres acel kiculo ciling adi ka itye ka ngwec ki tractor kiculo ciling adi ingeyo. Pe ingeyo welle, co bed ki woro i kom an wa i caa-ni pud atwero gwoki kodi ma yam agwoki i Uganda-ni ma iringo iweko tyen lywaka pa kaka kiloro-ni weng loka mon inongo cente tap nongo icaro mon i lodges. Ilimo gelli macalo kuma, ilimo gelli macalo kino mon. Idonyo ki ceni ni weng i kom mon i loc, i lodges mapatpat. Ka tye ka waco lok goba golo laa bini waca, golo laa bini nguna, wawoto kedi nongo cano mon. I nino mo dong ma dong kecca dong acako neno dong ming pa otim wod acholi mo obino ma watye i yweka pa kaka nongo dong yweka pa kaka aye tye lor ni Daniel Sokka pe angeyo kong iteme konya i lokka ki otim dong pe angeyo ngo otim tamo i koma awa otim otimo ngo ni otimo ngo. ni otim odeno ciling milion apar abic ma mega pe oculo wa i cawani otim tek aneno ni ere kong ocako myel lode titi obino okwanyo wan kit myel ocako cwalo wa i nge ot kwica ni jang tim maber tim maber abiculo cen ni mina cabit acel keken Pe otyeko one hour another person obino ni otim odeno ciling nine million kibote otim ogamo nyeri keken omera bin Daniel soka bin wacito walok ki nyeri wakur lim inge kenyo dong oryeny aryenya tap oloro yweka pa kaka o yweka pa kaka kibedo ka gamo jamine dong ki acel acel acel acel acel paka kigamo jami weng. oringo banya ma oringo Kampala oloro gene banya ma oloro ma ogamo ki bot dano odonyo kede i loc weng obalo weng kom mon kacia ma otiyo mabeco maleng mabeco beco ni tek otimo neno ngat mo ma dude dit dako mo ma dude dit ki kwica ma ngo ter dok iba lutic eni weng myero buto kitgi kacia eni weng myero buto kitgi imedde ki dakone ma tye i kanta raa ki tic malaya en aye tyeko ciling ki rutin wumin wor kikome wacca ni kit in ican cene ni ot pong ot an pe omyel koma in anyimi pe dok ada ka wa lub omegi ni omeri obedo ganga omego Wod pa Jon oringo aa kikome, pe amyero alwong nyinge. Watiyo kede, wabedo kede i citec i aloko lum rod. Calo kontakta ma mega waringo wana kwede, in onongo itye ki yweka pa kaka, itwero wa konye kur? Wa kony mo ma ikonye kede pe? Later, Rwot Yusto obila oyabo ka cato bao bote piny ca. In ikonyo nga ki nga ki ngo? Tim. Pe yiny relevancy ma megi ki nying Daniel Soka. In gin imo peke in labang cara moto ka mo ma iwilo peke wa yam. Ah. Motka ne iwili pece, nga omiyi cente ne? Ka onongo iwacce ni onek gilar aye omiyi cente, onyo bit pesa nyo aye omiyi cente, ka iwili ki mutoka, ode owinye. Ento pe iwacce ni inongo ce, cente ne inongo ki kwene? Ma in co oko ducu ma kilwongi iye pole kiculi alip miya adek, alip miya abic, wer me nyom aye ode onongo kiculi milion adek. Ma polle bene igoyo kor dano oko. Aromo bedo ni dit kimako Gavin lapoti pi ciling milion adek ma ogamo omyero icit akene ka pafomi wucamo cente eno ni an aye acito acung igudo cps rekod ne tye wa cani. In keken kimaki i loka gini dwong ata. Australia nyi bed ni rwac cene pa dano me gamo me nyom. I UK nyi bed ni rwac kombeddi. In idok i UK, idok i Europe kitegi calo ngom nyim ma iye kikweyo. Kwo ki aram. Ngat a miti ka mo peke otim. In dong itye ibate calo twol. Dano weng ongeyo kwoni-o. Gungeyo raciko. Gungeyo ni in lakwo, in laram. Ngat a miti pekke pe ebed ka lok ki nying aloko lok ming me yenyo relevancy ma megi in me megi gin mo pekke ka in wadako ni pe inyomo ci dok an acako penyo cene me nyom ki boti ni waculo luk pa nyat mo pa ngat mo keken pud pe iculo wayam an dok acako penyo ciling me Me nyom ki boti ni gin ma apenyo boti awaci ni iyubba wer iyubba wer me nyomo mega ka wer is the only talent ma itye kwede ka in awer ka wer itwero itye ki mic ma Lubanga omiyi me wer pe akwero ento aram ki tic ocamucana obalo anyim me wer-ni. Luwer matino kome ineno gigak ka wot woko ko Canada, America, UK kwene Australia in icito kiti kiti obalo yoni ni weng kiti oloro yoni ni weng an awacci dok anwoyo otim in ibito laming dok iyiki laming labongo gine mo keken wa lutinoni mo keken ma gubinongo ber pa ngecci ni peke. Lutinoni ki wadine weng gucak koko pien in dong itye ki lyel makwo-ya. Wutimine tye lyel makwo, konnye peke.